vona ni nyipisa yi sukile le lowo tsandzeka ku lwa ta tsandzeka ku tiyimela leswaku ni ta n'wi fa tinyungu leswaku ni ta n'wi tshamisa tinyungu before maphorisa loko va fika va ta kuma ni bulusini tinyungu machimba an'wako
Lava va nga yivela bolt swa yona na tihamula a va ndlangi kahle mara siku rin'wana yi nga va khensa phela loko i kha i ba nhlamba la ka gaza wa hundzuka celeb easy ngopfu ku fana na bolt majula bolt majula yi sungule yi hlundzukile yi kha yi hlambalaza strong yi kha yi hlamba na mavoko yi karhi yi ba nhlamba yin'wana strong yi kha yi chinga strong kasi swilo leswi a swi ta fika swi tsakisa vanhu ku vhe ku humetela tivhidiyo yi kha yi rhuketela until yi ze yi graduate yi graduate-ela nhlamba liya yi mbala na gaweni. yi vhe yi va celeb n'wana na n'wana yi lava hala na hala hi mhaka ya nhlambha ivi ku va na mani ku na sesi boss na yona loko yi qhamuka laha yi hume yi kha yi rhuketela strong now i nqambi now i celebrity ya ka gaza ya rhambiwa ka xigaza mhani ya ku perform-eni se loko mo swi vona hi ndlela leyi mhani tsemisa yona a na ha vuli yi ku hlambalaza i yime kwala yi ku rhuketela strong yi ba nhlambha yin'wana ya strong. na wena i celebrity na yona mhani mhani na yona mhani Tsemisi yi ku halanga a yi tivi hi ku mhani Tsemisi hi mhaka ya nhlamba so bolt ni vona onge ri na yona yi nga kuma opportunity mhani loko a yo ba yi humesa na part two mhani yi humesa na part three yi karhi yi hlambalaza strong phela nhlamba leyi baka bolt na yi fana na risimu leriya ra Heni se na na na xonge rhangani ha phela nhlamba leyi nga laha yi tsakisa vanhu va tiko hinkwawo mhani se bolt la yi nga yi kumi opportunity. a yi fanele yi vhe yi tirhisa this opportunity yi vhe yi hlambalaza yi nga ha wisi yi bukutela nhlamba or strong hi laha va chavi C_M_C va nga yi rhambaka va ta yi interview un'wana na un'wana a nga ta yi rhamba a ta ta yi interview ku susa kwalano se ya rhambiwa ka xigandzalamandi ya ya yi ya ya perform-a nhlamba yaliya swo fana na sweswiya ivi yi sungula ku va celebrity a swi hluphi ka guys okay here is the video ya buti yi karhi yi hlanganyela va nga yivela swilo swa yona okay. Yes, man. Sis.
Ay. Ay. Ku ta va right. Ku ta va right. Swa ku kahle na swi vona ku se va va va ni ringa va ni rivele. Va ni rivele. Hey boy. Ri mfana mina. Ah, ndrase boy. Ndakala. he he he boy ni ni sukini le a a ndzhaka khomani ne ni va sukela ni ta ni ta langa xitandi lexi la sweswi ni- ni ni nga kohola wa ku vona ku outside ngopfu hi le kule na malayeni still va ni landza na haleni futfuti wa swi vona va ni yivele kusukela aka aka spaghetti va- i- i- i- swi tele ngopfu swi tele ngopfu it's too much leswi va nga swi yiva laniwa va heta va ku bokisela tifoni ta vanhu to lunghisiwa loko sweswi vini va to hovota va ku ha hi tele tifoni mali hi leyi ni ya tinyakwini ni ya tinyakwini that's why ni ku na na- nta- n- leswaku na ta n'wi nun'hwetela ndzeni n'wi kuma La- lo- la ni nga ta n'wi kuma ne Efana. a ni ku xiyisi a ni ndzi ni vitana i- i- ni ya- ni ya maphoriseni kumbe ni ndla yini Vona phela ku twaneriwa. loyi ne loyi na ku holova na hi ku ze a ni swi tivi ku ta endleka yini hi loko ni n'wi lavalava ni nga n'wi kumi va n'wi tumbetisa sweswi hi loko no ka ni nga n'wi kumi loko no n'wi kuma ne leswaku ni ta n'wi fa tinyungu leswaku ni ta n'wi tshwanisa tinyungu before maphorisa loko va fika va ta kuma ni bulusini tinyungu a ni ku xiyisini i ku ni nyela phela leswi swi ndlaku leswi macimba an'wako leswi i ku ni nyela i ku ni nyela leswi va ndlelaka swona

ni ta n'wi nyela until i ku ni nyela leswi va ni ndlelaka swoho leswi sweswi mehe ni fanele ni nyamati mehe ni nyamati ku ri ke ni grosari a ni xavini hinkwayo ka yona ti-tap ta mina loko no tshuka ni kuma page job ya ntirho wa mavoko ni ya ni ya na ni ya i ni nyele ku ni nyela loyi loyi i ni nyele ku ni nyela loyi wani i ta tinyela ni nga n'wi kumi oh. loko no n'wi kuma i ta tinyela i ta tiva na swilo leswi a nga swi tiveki laha eyi loko se yi taku ka yi ya mahlweni loko va ku why i rhukana ni ta va nyika xitori kasi we ni ta va nyika xitori
mikondzo leyi a wu a wu hleketeleli ku ya ya mani kasi mikondzo leyi xiteka xa ko ingaku khokho hmm. ni zame ku xi landzelerisa xi lahla thala xi nghena emabyanhini hmm. ivi se hala malene a na ha swi vona ku xi nga va xi tlondhe kwini mara ni ta n'wi kuma ni ta n'wi nun'wetela ndzeni ni kuma ni ta ni ta n'wi boxa nyopfu hi tlhari i ta swi vona ni ta n'wi kuma laha ni nga ta n'wi kuma kona ni ta n'wi boxa mpfila hi tlhari leswaku once ni n'wi kuma ni n'wi tiva ku i mani ni ta n'wi maketa ni ta n'wi maketa ni tshama no tlhari laha ti ngo n'wa ni n'wi boxa mpfila hi tlhari ni n'wi boxa mpfila hi tlhari marhekerheke ya n'waka ve aka timba bya n'waka tiboli ta n'waka va ni kwatisa kunya va ni kwatisa kunya va twinga ku ni ta miyela ni nge pfuki ni miyele ni vikreste akerekeni hayi a phakati ka jarata ra mina ku hangama ka n'waka va na macimba vanhu lava efana va na macimba eboyi va na macimba too much dombo khulu ra n'waka va na macimba lava

vana matimba loyi lo- loyi a nga na problem sweswi ni nga ni nga ku rhuketeleni a tsutsuma ta haleni i ta n'wi komba la nga yiva la loko a tala a ta na swivutiso swa ku i- ku ku humelela yini why i- i- i- i- i ri ku rhuketeleni why ni ri ku rhuketeleni a kaka ma why ni ri ku rhuke- ku- nyamawu ni rhuketela kaka mani hi ku ku yiveriwe mehe vana matimba stereke va ta nya i ta swi vona hi le ku no ka ni nga n'wi kumi mara u no n'wi kuma ne i ta nya yi nge chayi kahle i ta nya xidada xa n'waku n'waku xitsonyo xa n'waku nsuvu wa n'waku xuvurunyi ra n'waku xilo lexi nga yiva loko ku ri hi ku i n'wanuna i xuvula a xi fanele xi xi xa dya vuswa le matimba lama hinkwawo xi xi xi ma ndlaku ya ku famba xi yiva a xi nga ta ma endla ni loko ku ri i n'wansati i na matimba
hi kombela mi nga tluli ti-advertisement ehe mi tlhe mi subscribe kwala okay shap shap